Ndza mi amukela eka yingisa u hanya hi ya mahlweni na ku vulavula hi timhaka ta vuporofeta hi hundzile eka xiyenge xo sungula vuporofeta lebyi byi nga bya Xikwembu hi ngheneni ka xiyenge xa vumbirhi u swi vonisa ku yini vuporofeta bya mavunwa. Sweswi hi nghena ka xiyenge xa vunharhu, masingita, mahlori kumbe mihlolo. Ti nyiki nkarhi wa ku va u khongela ku sungula u nga se za u ya mahlweni wo phuza u ba xa ku phuza kumbe xa ku yimanyana. then hi ta kota ku ya mahlweni endzhaku ka loko u ta va u endlile xikhongelo se loko se hi ya mahlweni hi ya mahlweni hi langusa mhaka leyi ya masingita mahlori kumbexana mihlolo. tindzimana leti ni nga ta ti hlaya hikuva laha ni nga kona a ni na bible ya Xitsonga ni ta va ni karhi ni tirhisa bibele ya Xinghezi ku va ni ti hlaya kambe ni ta va ni ti hlamusela hi Xitsonga hi ya mahlweni mhaka ya ku sungula hi fanekele hi tiva ku ri mahlori kumbe mihlolo kumbe masingita. i swilo leswi swi endliwaka ku nga ri hi ku ya hi maendlelo ya ntolovelo a swi endliwi hi munhu swilo leswi kambe i swilo leswi swi hundzaka matimba ya vumunhu swi nghena eka matimba ya vukwembu swilo leswi kambe hi tlhelo bibele yi vulavula hi swona leswaku swi endliwa. hi tintsumi hi ta swi vona leswi loko hi karhi hi ya mahlweni mhaka ya yo sungula hi faneke hi twisisa laha eka loko hi vulavula hi vuporofeta hileswaku mahlori a hi ya ku vona vu ntiyiso bya nchumu mahlori a yi nge tirhisiwi ku vona vu ntiyiso bya muporofeta ku ri muporofeta loyi u humaka Xikwembu kumbexana a nga humi kona. kambe ku na ndlela leyi hi nga yi tirhisaka ku tiyisisa vu vuporofeta ku ri munhu loyi i muporofeta ku nga rito ra Xikwembu hi ta va hi karhi hi langutisa swilo leswi hi vundzeni bya ka Bibele kambe sweswi a hi languteni ka buku ya Exodus chapter seven verse nine ku fika ka verse twelve.

loko Faro a ta ku eka wena hi kombe timahlori kumbe masingita wena u ta ku eka Faro teka nhonga ya wena u yi cukumetela emahlweni ka Faro kutani yi ta hundzuka i nyoka and Moses and Aaron went in went in and to Pharaoh and they did as so as the Lord had commanded and Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants and it became a serpent.

Loko se Muxe na Arona va tile va ta va yile emahlweni ka Faro va endle ku ya hi leswi Xikwembu xi nga lerisa swona nhonga yi cukumeteriwa ehansi kutani Faro a lerisa va Egipta tintlhari ta le Egipta ti endla swa ku fana na leswi Muxe a nga swi endla laha hi kota ku vona matlhelo mambirhi tlhelo ra Xikwembu na tlhelo ra nala. Xikwembu xi vile na nyoka ku vile na nyoka leyi nga humesiwa hi mahlori hi singita le na lavan'wanyani va endlile singita so ma matlhelo hinkwawo ya tisa masingita ya swi kota ku endla singita ro karhi eka Xikwembu xi swin'we na le ka Sathana.

Day of God Almighty ku ri ni vona mimoya minharhu ya ku fana na mitlambya yi huma eminon'wini wa dragon non'wini wa xivandza na le non'wini wa vaprofeta va mavunwa hikuva i mimoya ya ma ya madimoni kumbexani ya mimoya ya thyaka leyi endlaku masingita. no lava ngopfungopfu kona kwalaya yi endla masingita ku endla mani mimoya ya thyaka kumbexana madimoni loko hi langutisa mahlori kumbe masingita ya ta endla vo tala va xisiwa hikuva vo tala va ta va ti seketela hi mahlori kumbe masingita Matewu chapter twenty four verse twenty four yi for they shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible they shall deceive the very elect loko mo langutisela yi ri ku ta humelela lava ti vulaka kreste hi vunwa vo tala na vaprofeta vo tala va mavunwa va ta endla mahlori na masingita ya ku tala kumbe ya ku hambanahambana loko swi nga koteka va ta xisa na vona va hlawuriwa se mahlori ya xisa ya na vuxisi endzeni ka wona.

ku ta humelela lowo biha loyi Xikwembu xi nga ta n'wi herisa hi ku ta ka xona kumbexana hosi yi nga ta n'wi herisa hi ku ta ka yena even him who's coming is after the working of Satan ku ta ka yena munhu loyi ku ta hi matimba ya Sathana with all power and science and lying wonders hi matimba hinkwawo na swihlamariso na swikombiso, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, leswi hinkwaswo i swa mavunwa na ku pfumala vululami eka vona lava va yaka ku lovisiweni. Twanani la eku heteleleni ka verse 10 yi ri, Because they received not the love of the truth that they might be saved, hikuva a va rhandzanga ku amukela ntiyiso. leswaku va ta ku ponisiwa so hi kota ku vona ku ri kahle kahle mhaka ya ku xisiwi hi masingita i mhaka ya ku va vanhu va nga rhandzangi ntiyiso ntiyiso wa ku u kumiwa kwini u kumeka kwini xivutiso lexi hi faneke hi va hi ri na xona ntiyiso hi wona ndlela. leyi nga ta hi ponisa ku nga ri na singita. Matewu 22 verse 29 yi ri Jesus answered and said unto them you do err not knowing the scriptures nor the power of God mi endla xihoxo hikuva mi nga tivi matsalwa hambi ku ri matimba ya Xikwembu so sweswo swi endla ku ri vanhu va xiseka loko va nga tivi matsalwa. so hi kota ku pona ntsena ngopfungopfu hi mhaka ya matsalwa ku nga ri hi mhaka ya masingita ene hi kota ku tiva ntiyiso hi mhaka ya matsalwa ku nga ri mhaka masingita hi kota ku vona ku ku ri loyi i muprofeta wa ntiyiso loko hi tiva matsalwa ene tlhelo ma vuprofeta kumbe masingita kumbexana swin'wana na swin'wana leswi fambisanaka na mahlori a hi swona swi hi kombetaka ntiyiso kambe Ntiyiso hi wu kuma hi Matsalwa. Timothy wa Vumbirhi chapter 3 verse 16 yi ri, Matsalwa hinkwawo ya huteriwile hi hi ku hutela ka moya lowo kwetsima kumbexana ka Xikwembu, kutani ya pfuna ku dyondzisa, ya pfuna ku ololoxa, ya pfuna ku kongomisa munhu eka ntiyiso leswaku munhu a ta kota ku va leswi Xikwembu xi lavaka swona, hi leswi yi hlayisekisaka xiswona

hi kota ku va vona hikuva va famba ku nga ri hi matsalwa mara hi tlhelo masingita a hi wona ya hi kombetaka ya hi kombetaka vu ntiyiso bya muprofeta masingita hi lama ya tirhisiwaka hi vanhu hi xitalo ngopfungopfu eka masiku lama ya makumu va ta ma tirhisa ku va ya va xisa vana va Xikwembu so loko u lava ku famba hi ndlela leyinene. u nga tirhisi masingita u nga langutisi masingita u ku loko munhu a za a endla masingita swi vula ku ri n'wana wa Xikwembu ina Yeso Kreste u ma endlile masingita swi tano va Petro va ma endlile masingita masingita ya ta va ya ri kona kambe masingita a hi wona ya hi kombetaka ndlela ya ntiyiso hambi munhu a endla masingita ya ku hlamarisa leswaku a nga xikisana ndzilo hi le tilweni. a swi vuli ku ri i wa Xikwembu hikuva Sathana wa swi kota ku endla masiandoto kahle kahle loko hi hlaya ka buku ya nhlavutelo chapter thirteen yi ri xivandzana lexi nga ta humelela kwalano xi ta kota na ku endla mahlori ya ku hlamarisa lero loko ku ri ku a hi yo hlamusela ndzimana yaleyo hi ku ya hi mbulavulo wa ntolovelo a hi ta ku xi ta xikisa na ndzilo wa kusuka etilweni ene vo tala va ta hlamarisiwa hi swona sweleswo se ke. ndzilo wona ke hi ta swi twisisa leswi loko hi ya mahlweni hikuva loko hi langutisa lava va dyondzisaka lava chumayelaka lava endlaka mahlori lava va ngo i vaporofeta va ri va ku va va va hlongola madimoni hi ndzilo that's why hi twa va ri ku ku na ti-fire fire centre. ku na by fire by force swi hinkwaso swa ku fana na sweswo hi leswi hi swi kumaka eka siku ra namuntlha va ku loko munhu a hlongoriwa madimoni va ku fire so hi leswi swi tirhisiwaka xiswona se na ku ri langutisa swin'wanyana laha eka mhaka leyi yi na nkoka swinene. xo sungula loko a ku fire fire ya ko yi huma laha evokweni ra yena ku faya loko mo mo tsundzuka ka swin'wana swa switori leswi tlangaka ka ka ka ka thelevhixini va dragon balls xi humesa matimba kusuka evokweni ra xona emiehleketweni ya xona ku faya a ku kha miya miya hi sweswi a nga ta va swi kurisa xiswona ku huma matimba lamaya. ene loko hi langutisa kahle swa ku fana na sweswo a swi humi kona eka swilo swa Xikwembu hi ngo tshika swilo swoleswo a hi langutisa ku ndzimana yi ri yini bibele yi ri yini ku na swimbirhi leswi bibele yi vulavulaka hi swona swa ndzilo ku na nkhuvulo hi tlhelo ku na tihele hi ta swi twisisa leswi loko hi ya mahlweni nkhuvulo eka buku ya Matewu chapter three verse eleven.

so u ta khuvuriwa hi moya lowo kwetsima na hi ndzilo mina ni mi khuvula hi mati ntsena ku ku ri mi ta hundzuka kambe loyi a taka endzhaku ka mina u na matimba ku ni tlula loyi tintangu ta yena tintambu ta tintangu ta yena ni nga fanelangiki ku ti ku ti chucha u ta mi khuvula hi moya lowo kwetsima na hi ndzilo. Lemukani, ndzilo lowu a hi wa ku hlongola madimoni i wa ku khuvuriwa then buku ya Luka chapter three verse sixteen yi ku Yona a hlamula John answered saying unto them all I indeed baptize you with water but one mightier than I cometh that the last the the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire so ya ha hlamusela leswi fanaka na leswi yi nga swi hlamuselaka ka Matewu. Se loko se hi ya mahlweni ha swi vona swi humelela ke se manjhe a ni ri Yeso Kreste u ri lweyi Yohana u ri lweyi a taka u ta mi khuvula hi moya na hi ndzilo so Yeso Kreste u tlhandlukile u ya etilweni then ku ta moya lowo kwetsima hi lava ku vona ma moya lowo kwetsima na ndzilo laha buku ya Timhaka ta Vaapostola chapter two verse three

mara leswi a swi kombisa yini ke a swi kombisa yini yi ri cloven tongues like as of fire so loko hi ya mahlweni hi ta kuma leswi eka buku ku ya mahlweni ka verse seven na verse eight yi ri and they were all amazed and marvelled saying one to another behold are not all these which speak Galileans and how hear we every man in our own tongue wherein we were born so Loko se ni ku vonake xivumbeko sweswo swa mindzilo va sungule ku vulavula hi tindzimi hi tindzimi so tindzimi leti a va vulavula hi tona a ku ri tindzimi ta matiko mambe hi ndlela yin'wanyana so hikokwalaho vese a yi ti hlamuselaka leswaku hi va twisa ku yini va vulavula hi tindzimi ta hina leti hi nga tswariwa eka tona hikuva tindzimi leti a va vulavula hi tona a ku ri tindzimi ta kusuka ematikweni man'wanyana lomu vanhu lava a va huma ka wona. Sikem, Ndzilo loyi hi vulavulaka hi wona hi vulavula hi tinyiko ta moya lowo kwetsima so loko hi vulavula hi ndzilo a hi vulavuli hi ndzilo wa ku hisa madimoni.

hi sweswo hinkwaswo hi swi kuma kahle eka buku ya Vakorinto wo sungula chapter 12 tinyiko ta ku hambanahambana leti moya lowo kwetsima a taka na tona kun'wanyana van'wanyana va hleketa ku ri kahle kahle ku vulavula hi tindzimi i i ku i ku vulavula swilo leswi nga twakariki a hi swona sweswo ku vulavula hi tindzimi a hi ku vulavula hi swilo leswi nga twakariki ndzimana leyi nga yi hlaya laha ya ya ya timhaka ta vapostola chapter two yi kombisa ku ri ku vulavula hi tindzimi i tindzimi leti vanhu va ti twaka laha misaveni leyi hi hanyaka ka yona loko swi nga koti ku hlamuseriwa swilo sweswo swi nga ri swa ririmi leri hlamuseriwaka kumbe ku interpret-iwa hi xinghezi swi vula ku swilo sweswo a hi swona a hi ntiyiso. Hikuva buku ya Vakorinto wo sungula chapter 14 yi mi kombisa kahle timhaka leti yi ri a miyeli na ku miyela munhu yaloye loko ku ri ku u faneke a chumayela kumbexana a khongela swi nga twakali swilo leswi a swi endlaka mu ngo hi nga ngheni ngopfu eka yaleyo xikongomelo xa tinyiko ta moya lowu kwetsima i ku i ku fambisa rito ra Xikwembu hi leswi hi swi kumaka ka ka Timhaka ta Vaapostola chapter one verse eight ku fambisa rito ra Xikwembu leswaku vanhu hinkwavo va swi twa ku ri Xikwembu xi ri yini so loko munhu a vulavula hi tindzimi leti nga twakariki u ta fambisa njhani rito ra Xikwembu swi karhi swi nga twakali swilo swa kona so . a hi a hi swona sweswo xikongomelo i ku fambisa rito ra Xikwembu loko ku vulavuriwa hi tindzimi i tindzimi leti twakalaka rito ra Xikwembu ri kota ku ku fambisiwa leswi vulaka ku ri hinkwavo lava vulavulaka hi leswi va vulavurisaka xiswona a va fambi hi hi tona tindlela ta Xikwembu. tihele i xi i xilo xa vumbirhi lexi fambisanaka na ndzilo Matewu chapter 13 verse 14 verse 14 as therefore the tears are gathered and burned in the fire so shall it be in the end of this world eku heleni ka misava leyi swi ta va tano lava va nga fambangiki hi ndlela ya xikwembu va ta hisiwa hi ndzilo swin'we na Sathana ndzimana leyi ta yi hlamusela eku heteleleni Mark chapter 9 verse 43 yi ri and if thy hand offend thee cut it off it is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell into the fire that never shall be quenched swa antswa u ya etilweni u kuma vutomi lebyi nga heriki u karhi u xota voko rin'we ku tlula ku ri i ya tshwatihele na miri wa wena hinkwawo ku twa ti heleni a swi nandziki i ndzilo wa kona wolowo madimoni ya swi tiva leswaku nkarhi wo hisiwa a wu se fika eka Matewu chapter eight verse twenty nine yi ri and behold they cried out saying what have we to do with thee Jesus thou son of God art thou come hither to torment us before the time se madimoni ya vutisa Yeso Kreste u te ku ta hi xanisa nkarhi wu nga se fika so va vuye va ku kombela eka Yeso Kreste okay hi ku u lava ku hi hlongola eka miri lowu swa antswa u hi u hi pfumelela ku ya le ka tinguluve letiya Yeso Kreste a vuya a va lerisa a ku fambani va fambisa yi sweswo so mara loko vanhu va ku va hlongola madimoni namuntlha va ri ha ku hisa ha ku hisa. by fire fire fire va karhi va ku vo hisa hi ndlela yaleyo kambe Yesu Kreste a nga zanga a hisa madimoni loko mo hlaya bibele hinkwayo madimoni a ya hisiwi madimoni yo hlongoriwa yo lerisiwa ku fambani so vaprofeta lava nga kona kumbexana vaendli va masingita lava nga kona va ri vo hisa madimoni sweswo swi vhela swi ti kombeta erivaleni ku ri vanhu valava a va tirhisi bibele ku va va hlongola madimoni va tirhisa miehleketo ya vona kahlekahle tindlela leti Sathana a nga ti tisa ku ri vanhu va hleketa ku ri va hlongola madimoni kasi a va hlongola madimoni hi ku ri ndlela ya ku hlongola madimoni ya Yeso Kreste i ku ma byela hi rito fambani.

na tintsumi takwe. Se vanhu va nga zi va hisa madimoni nkarhi wa wona wu nga se fika ene u ma hisa hi ndzilo wa ku huma kwini hi ku ndzilo wa Xikwembu a wu se za wu fika loko u hlaya ka buku ya mateka ya ya ya ya Nhlavutelo chapter twenty one. chapter twenty ku swi vula kahle hi koho la ku nga ta va na ndzilo loko se Yeso Kreste a ta va a vuyile ra vunharhu hi ko ku nga ta va na ndzilo lowu nga ta herisa madimoni sweswi dimoni a ri tshwi hi ndzilo wa ka helo a ku na ndzilo lowu hisaka dimoni sweswi so mara vanhu va famba va ku va hisa madimoni va hisa madimoni i mavunwa sweswo hinkwaswo. so a hi ti voneleni masingita ya ntiyiso ya huma ka Xikwembu and masingita a hi wona ya ku kamba vu ntiyiso bya muprofeta muprofeta loko hi lava ku n'wi tiva hi n'wi tiva hi matsalwa na mudyondzisi hi n'wi tiva hi matsalwa. hambi a nga endli masingitta as long as a hlaya matsalwa ya famba ya rito ra Xikwembu hi ta pona. Xana Johani u endlile masingitta ke? Johani a nga endlangi masingitta u khuvula vana va dyondzisi so a ri muprofeta wa mavunwa hi mhaka ku ri a nga endli masingitta e-e a ri muprofeta wa ntiyiso hikuva a byela vanhu ntiyiso so Ntiyiso hi wu tiva hi rito a hi wu tivi hi mahlori kumbe masingita. A hi tlheleleni ematsalweni matsalwa hi wona ya nga ta hi kombeta ntiyiso. Ni khensile swinene ku va mi tinyikile nkarhi wa ku yingisela hungu ra kusuka eka bibele. Xikwembu a xi mi pfuni ku va mi lavisisa ku ya emahlweni timhaka ta ku fana leti kambe ti voneleni leswaku mi nga tshuki mi xisiwa hi moya inkomu.